musoro yakawanikwa iri miiri inini wandakanyatsoona mumwe chete wandakaona ndichitotya ukuona kwacho nemabhonzo akazobuda nemabhaketi akakuturwa nemapurisa mubhaketi rekunwa raiva nematombo ewhite nemabhonzo zvimashaya zvevanhu zvine mazino mhuri yezimbabwe ndadzoka zvakare ndakakubatirai nyaya inotyisa murume wekubhindura akabatwa aine misoro yevanhu vakafa mumba make plus mabody parts awo aigara ari mumabhaketi mhuri yezimbabwe kusangana kwatiri kuita pano pagift diary tv kana uri munyowani pachannel ino kusubscribe wotena notification bell wokomenda nokulike zvinotibatsira kuti youtube inge ichipusha vhidhiyo redu kuti patinouploada vhidhiyo uchangori number one yekuo sine nyaya dzinopisa mhuri yezimbabwe ngatinzwei nyaya iyi zvizere ista ini hangu ndaigara naye mukomana uyu kumuziva kwandinoita aine handina kumuziva kubva tichigara kuti anonzi ani ndakatozozivawo zita musi waakasvika akasvika nemapurisa pakugara naye taigara naye zvakanaka asi munhu aigara achingo akapinda mutoilet anongoseka ega akapinda mumba make anenge achitaura achiseka ega anenge achitaura kuti ini ndinouraya munhu andiziva chete ndinouraya uyo achiseka ega but eh, sadna utombotya kuti akafunga kuti amhino ah, pamwe munhu wechi wemadrug tichingogara nayewo nditoshandisa toilet naye nditoshandisa toilet naye ndine mwana one nemurume wangu kuzouya kwaakazita nemapurisa ndopatikazochechuka kuti ah ko asungwa kumaoko akasungwa kumaoko kwaakubvunzwa nemapurisa aimba yaanogara kwaakuvararidza kuti ayo togara nawo anogara murumu ndopakasvikwa pachikinurwa nemapurisa vakaona musoro inobva ndatoti ha ah, ndisuda kupinda musoro mukati musoro tingagari nemusoro womunhu zvikanzi mune musoro zvikanzi ndopakubudiswa kwakaita iye akatozvibudisa mabhonzo evanhu ivavo musoro yakawanikwa iri miiri inini wandakanyatsoona mumwe chete wandakaona ndichitotyawo kuona kwacho nemabhonzo akazobuda nemabhaketi akakuturwa nemapurisa bhaketi rekunwa raiva nematombo ewaiti nemabhonzo avo zvimashaya zvevanhu zvine mazi vakazvikutura vakazvitakura ndozvandingati ndoziva musoro pemukomana asi chiitiko ichi muchiona chichiitika nanhasi makagadzikana here uye zvekare muchiri kugara mumba here mainge muchigara ndichirimo uye unotozotya kuti ha taigarisana nemunhu aine zvinhu zvakadai asi handina musi wandakamboti Ndanyumwawo kuti mungave nezvinhu zvaka zvinoshamisa zvinoyera zvakadai kuti mungave nemusoro yevanhu handina musi wandakanyumwa. Tinonzwa vamwe vachiti pakaita izvi zvinotyisa unonzwawo pamba panorema kana kuti bvudzi rinotaura hamuna here ramaimbonzwawo eh, mumba menyu hatina sitaingotyota sei munhu achiseka ega achitaura ega uye anga waingoti ukamuona wanga asina nguva zhinji nevanhu aingoti kana ukamutewo mangwanani masikati anongopindura akatonanga mupa mari kukushanda aishanda kupa aibuda nguva dzakareba zvakadini uye kaunti aigara aripo pamba ah, aibuda dzimwe nguva aiswera arimo mumba aibuda nekaportforio kake waitotiwo munhu akapfeka mabhasha ake waitoti ah, amene svikwa anotoshanda aitobuda akapfeka takura kana kangave kabhuku kana ngava mapepa uchitoti ah, hameno kwavanoenda kuchi kubasa asi iyeyo kuzotaura ega nekuseka ega asi kutaura ega achiseka ega munozombera mamboti arege ah, tigare naye pasi tinge tiri mubvunza ko zvii zvee zvichiitika ndiani ani vaunenge uchichizvo ni anonditaura ndinouraya handina ah, kumboita nguva naye takazongoita kungotya kuti ah sei munhu achitaura ega asingataure kuti ndiri kuseka zvakati aigona kana kutoti usiku chaiwo aisvika oto kana 2 am anogona kutokuwachirai panze isusu sekugara taiko taita tai tese aisiya dhora tinopinda naro tese rakavhurika mototya kuti ha kose izvi achingoseka ega asina anga asina nguva nemunhu kuroti aigona kutomuka wachana 2 o'clock ee eh. asi mabhonzo aya haana kubvunzwa here nemapurisa amuripo kunzi ainge ari ani uye aipindura uri kudii musoro akati anzi ndewasekuru wangu ndikafukunira kumasvingo
ukureva kuti musoro akabva nawo kumasvingo ko umwe musoro wanga wadamburwa damburwa wainge uri mumvura dzekunwa ine zvakasiyana siyana akati pane munhu wandikafukunira kwamakusha inini zita ndakunzwa kuti akati ani Kumakosha kupindura.
Mm. Hmm. Asi muchinzwa zvinhu zvese izvi zvichiuya makanga makabanganuka here kana kuti mainge musingafungwa here kuti muri kurota kana kuti zviri kuitika here? Tichinzwa zvakaitika ipapo nemapurisa. Eh. Takatoshamisika kuti ha munhu watinogara naye tiri kugara zvinhu zvakadai zvakamira zvakadai zvakatoti kasha hama dzawo.
Kuva mwari kutaura kuti pakanga pane list rakanga riripo. zvanga zvakamira sei ah, ini ndakazongonzwa vanhu vachitaura nezvei kuti pane list pane pepa randikaona ranga rakangonyorwa rewhite handina kuzoverenga wangu mazita kuti ndiverenge kuti pane mazita anani nani
kunyaya yedhiramu
dhiramu rake raiva remvura dhiramu aitocherera mvura sekugara kwataita naye but akazoisa panze munguva ino yekuita se yekunaya saka raiti rakazarawo ini kutaura chokwadi ndakatomboona achinyika tauru nechinhu chimwe chaakanyika so chaitange mbiya yanga yakamoneredzwa jira rered so saka paiva nevana mm, kamukomana kataigara vavese vanga vari vakomana tudiki achivabvunza vachimubvunza vana vaye vachiti ko chiichi iye akangoti munhu zvikanzi wakawiramo hauite sei haubude vana vaye vaye ndobva vazoenda nofunga nokutyawo kudzimba dzavanogara
asi kurudziro yamungapowo kune vachidikiwo maybe vamwe vari kupinda muzvinhu zvakaita seizvozvi vamwe vari kufungidzira kuti kurombwawo imi makafungawo kuti kudii iyambiro kuzvinhu zvakare yamungapo ai ndinongoti dai takwanisa kungotsvaga kuzvishandira tega pane kuita urombwa ta, kana kutsvaga mari nenzira idzodzo dzekuti ungafukunire kana hama yako kana kuuraya mumwe wako